ndakũgeithia mwĩroreri na nĩ ndakũnyita ũgeni thĩinĩ wa mĩtambo ĩno ya Touching Lives haha nĩho ngwĩraga tũkũrehagĩra ageni arĩa wonaga ũkerirĩria kana ũkenda kũmenya hihi maimire maimire itĩna rĩhana atĩa nĩgetha mũndũ akũmĩrĩrie ngoro ngoro yaku ĩgĩe na mwĩhoko na ngoro yaku ĩiyũrwo nĩ thayũ ngwĩraga ndawa ya mũndũ nĩ mũndũ ũngĩhĩtũrio nĩ mũndũ ũgũbatara kwarĩrio nĩ mũndũ ũngĩ nĩgetha wĩigue kana kwĩitũrĩra mũndũ nĩgetha wĩigue ngoro yaku yoka wega na nĩkĩo ndĩ haha njĩtagwo Irene Wams na ĩno nĩ Touching Lives karibu sana o ta ũrĩa ngwĩrĩire mwĩroreri ndĩ na mũgeni wakwa nĩ mũmwĩtĩtie mũno na njĩra nene yũyũ haha

kĩnanda no gũthiĩ kwĩ- ngĩrutaga Aha, kahora kahora aha. kahora Na nĩ gĩgũcika ĩni Eh, mwĩroreri wakwa no wende kũmenya atĩrĩrĩ Mhm. andũ aya monagwo kana m- tv-inĩ kana hihi mena igweta Mm. kana hihi mũndũ ũcio ũkona atĩrĩrĩ he handũ ngai amũtwarĩte nĩguo nĩguo nĩ mendaga kũmenya atĩrĩrĩ rĩko twĩ haha tũmahe mwĩhoko Mm. mũndũ ũyũ to haha aima nĩguo tondũ he mũndũ wĩ thĩ harĩa nĩguo na arenda kuererwo Yes. na nyĩmbo ici tũinaga tũkainĩra ngai rĩ nĩ cia Mm. kũhe andũ mwĩhoko nĩguo na kũmomĩrĩria nĩkĩo twĩ haha Ĩĩ. wĩre mũndũ ki kiugo Nĩguo. kĩmũcokie thayũ Nĩguo nĩguo. ũciarĩirwo kũ Niĩ nyumĩte Murang'a County. Kũrĩa tugaga no wĩra tu. no wĩra wĩra kwa wairia Ĩĩ. Aha. Eh, location niĩ ĩtagwo Kĩgumo. Sub location niĩ ĩtagwo Gĩthima. Gatũra kanini ke gatagatĩ ka matũra matatũ, rĩmwe rĩtagwo Mathare-inĩ, rĩu rĩt- rĩngĩ rĩtagwo Nguku, na rĩu rĩngĩ rĩtagwo Karia-inĩ. Hau gatagatĩ nĩ karĩ gatũra kanini getagwo Kambwe. okay Ka kwarĩ na mbwe nyingĩ rĩu ndimenya ngwĩciria athuri arĩa maheaga matũra marĩtwa rĩ mwa- makorire gwitũ aguka itũ maingatire mbwe tondũ nĩ handũ we o gathaka-inĩ na gatũra kau kanini ũguo kaima rĩtwa inene Ka- gatũra kau karĩ kanini gakauma rĩtwa inene na ngai akĩrĩ mwega kũu nĩkuo nyumĩte ngaciarwo ndĩ mwana wa gatatũ gatagatĩ ga bamĩrĩ ya andũ ana ũrĩa mũkũrũ gwitũ ĩtagwo Ivan nĩwe mũkũrũ tũgacokia sister ĩtagwo Njeri ngacoka gacoka ka- ka- kamwana gaitũ eh, no nĩ kerĩ kagũ pass getagwo getagwo moses Pole. gaciarwo nĩ mũtigairĩ benard karanja nĩ erĩga kũhurũka gaciarwo nĩ mũtigairĩ sara wanjirwo nake nĩ erĩga kũhe- kũhurũka koguo njiarĩirwo bamĩrĩ ya ciana inya Pole, kuongerera pole. baba na maitũ magoka atandatũ atatũ makehera atatũ magatigwo na Ngai akĩrĩ mwĩhokeku. Ngai nĩ akoretwo hamwe na ithuĩ, na Ngai nĩ mwĩhokeku. Na nĩkĩo ndoka nĩgetha twaranĩrie na mwĩroreri witũ, nĩgetha agĩe na hinya. Ĩĩ. Ma tuge aciari aku rĩ, hihi mahurũkire wĩ mũnini kana wĩ mũnene? Eh, ndiarĩ mũnene mũno tondũ mami akĩhe- ahurũkire ma- mami nĩwe wambire kũhurũka o kahinda ndĩ- ndĩ- ndĩ- ndĩ mũnini ndĩ cukuru na baba nĩ- nĩndagĩire ihinda nake hanini eh, after mami Twarucire brother. Nĩ brother nĩ akoretwo ena thĩna wa ngoro na nĩ atwarĩtwo Italy Rome nĩ my dad gũthondekwo ngoro. Mũkiha ũmwe ũgakorwo ndũrakũra mũnini so agĩthiĩ agĩkĩrwo ĩngĩ ya mĩbira. No rĩrĩa a pass rĩ, nĩ ndirikanaga my dad nĩ atwĩrire atĩ nĩ erĩtwo egũtũra mĩaka ikũmi na ĩtatũ. Mĩaka ikũmi na ĩtatũ yathira akue koguo na- na akĩhithĩra ũguo ngoro-inĩ koguo rĩrĩa akuire nĩguo atumbũragĩra Okay. Eh, arĩkia gũpass nĩguo rĩu baba acokire gũkua rĩta na ngai akĩrĩ mwega ngai nĩ mwĩhokeku Nĩ- pole ndĩmwĩtaga baba wa igũrũ Mm, nĩ amu nĩ- nĩ- nĩ- nĩ ahotete kũthika bridge ĩyo ya aciari akwa na agakorwo e mwĩhokeku harĩ niĩ na akandeithia nĩ mwega nĩkĩo ndĩ haha

nĩ atĩ andũ acio mauma hau maikia tĩri mainũka marĩa mainũka tondũ mambaga kũrĩa na mũrĩre wĩ igũrũ mainũka ndigwĩciria he mũndũ ũcokaga thutha koguo mũndũ agwaga moko-inĩ ma Ngai na mandĩko ma Ngai nĩ meranĩire atĩrĩrĩ ciana icio cia ndi cia ngoria ĩ cingĩkandĩrĩra maithori mau mao nĩ makanginyĩra koguo niĩ ndanona rĩrĩa ndĩ hatĩka-inĩ ngarĩrĩra Ngai so thigiriri ĩrĩa ya bata mũno nĩ kũrĩrĩra Ngai. Warĩrĩra Ngai mm. nĩ ahiũhaga gũgwĩtĩka na ruwa mũno. Mm. No gatagatĩ-inĩ kau rĩ, gũtirĩ hihi andũ mamũroraga ũũ kana kũmũthinĩkania kana hihi Ngai nĩ wamũteithirie akĩmũnyitĩrĩra. Mũnyaka ũrĩa warĩ ho rĩ, mm. nĩ atĩ rĩu baba agĩũka gũkua rĩ, nĩ tũrarĩ anene tondũ nĩ mĩaka kĩndũ ĩtandatũ mĩthiru ĩtandatũ mũgwanja, ũguo tũrarĩ andũ makĩrĩ makĩrĩ na mayũ mena icoka Maremenya. maremenya mena icoka koguo hatinagĩa na gap ĩyo ya gũkorwo twatigwo tũrĩ anini mũno hihi hagĩa andũ mekwenda gũtũtikĩra advantage rĩngĩ gũtũtunya mũgũnda so tũrarĩ anene koguo hau nĩho tũrarĩrĩire mũnyaka wa gũkorwo ma- baba agĩthiĩ tũrakoretwo tũrĩ anene tuhe horo wa itũra rĩrĩ wakũrĩra na woka atĩa nairobi wamenyeka atĩa wagatũra ũnjĩrie nĩ kanini mũno Ĩĩ, nĩ gatũra kanini wa mbere ũguo ndakwĩra eh, my dad nĩ athĩnĩkire mũno na, na brother yakwa so gũkomba marũni gũcuria tũtaitũ twa mũgũnda eh, koguo nĩ ahatĩrĩrĩkire mũno koguo ndakinya form 2 nĩ aremirwo nĩ gũthomithia rĩngĩ tondũ mbeca nĩ ciaga tondũ athĩnĩka mũno na my brother ata o rĩrĩa aroka kũhũmũka my brother arikaba hanini rĩ nake ma- maĩ mamakĩrwara cancer nayo cancer ĩkĩmũtindĩka mũno akĩaga mĩgariũrĩre koguo gĩthomo gĩakwa ngĩ drop cukuru Gĩkinya hau. Ĩĩ, nda drop cukuru ndathire kũndũ gwĩtagwo kamwangi nĩkuo ndathire kwandĩkwo gũkama na gũtuĩra ndĩ saba boy na nĩ ndirikanaga ihoya rĩakwa rĩa mbere rĩa gũcokio instant rĩarĩ ũtukũ ũrĩa ndakinyire mũthenya ũcio tondũ ndo- ndoririo kana nĩ njũĩ gũkama na rĩu gwitũ rĩ tũtikoretwo twĩ na ũhoti wa gũkorwo na ng'ombe tũreretwo tũtarĩ na ng'ombe tũreretwo tũĩ kũgũra iria kũndũ kũngĩ tũtiarĩ na ũhoti wa kũrera ng'ombe itũ ũguo ndorio ndaugire niĩ nĩ njũĩ gũkama na ĩyo yarĩ ya keca yakwa ya mbere ya mahoya Rĩu ĩrĩ interview. Interview nĩ gũkama. ĩni ndoririo atĩrĩ niĩ ũkĩũĩ gũkama Nĩgetha ũheo wĩra. ĩĩ, kwĩna ng'ombe ta ikũmi na nĩ ng'ombe ici ci- ciumagia rita kuma rita ikũmi na ithano kwambata ngiũria kana nĩ njũĩ gũkama ngĩmera niĩ nĩ njũĩ na rĩu tondũ ndiũĩ Ndararire mũthenya ũcio keca ya kũhoya. Ngai ndakũhoya ũhotithie gũkama. Ndakwĩra Ngai nĩ mwĩhokeku. Rĩrĩa ndanyitire icio nyondo cia ng'ombe ũguo, meciragia nĩ kura kũraura. Tondũ nĩ waũbataire mũno wĩra ũcio. Ah, ĩni. Tondũ rĩu kũrĩa mũciĩ nĩ kũritũhire. Nona baba nĩ akorwo e down. So nginya kũrĩa nĩ thĩna. Ngĩona harĩa ndĩrĩ, no hote kwĩrutĩra wĩra na moko. Ngahota gũteitha teithia mũciĩ. So ngĩthiĩ ngĩa- ngĩona wĩra kũu gwĩtagwo ngoroko ka mwangi kwa Mr and Mrs kariri eh, arĩ arĩ mwarimũ na ona mũtumia wake arĩ mwarimũ na nĩ ngwenda kũmacokeria ngatho tondũ njũĩ nĩ megũkinyĩrwo nĩ ũhoro ũyũ nĩ amu nĩ manjoire wega nona ndĩ kamwana kanini so rĩrĩa ndathire kũu rĩ nĩ manjoire wega manjoire o ta mwana wao koguo na nyandĩkĩtwo ndaikaraga o wega

koguo ndiathĩnĩkire Wow. ndi- ndiathĩnĩkire mũno ndĩ kũu ũkĩigua nĩ tarĩ famĩlĩ ĩngĩ Ĩĩ, mwanyitana nayo ĩĩ, ĩĩ. ĩrakuoya wega ĩranjoya wega Mm, no gũtirĩ kĩndũ kĩa bata ta kĩoneki Mm. kĩoneki kĩa mũndũ na destiny ya Yes. mũndũ destiny yaku mm, nĩ ĩgiragia nginya ũkue nĩguo destiny yaku ona no ũthiĩ ũguo mũcemanie na kĩrori Mm. wage gũkua Mm. nĩ ũndũ wa kĩrĩa ngai aharĩrĩirie Destiny. gũgagũtua Mm. ĩĩ gũkũ ũgwa gũkama Ĩĩ. rĩ waima atĩa koguo nda- nda- nda- nda- ndakamakama rĩ no ndathĩnagio nĩ kũina njĩrigwo nguma atĩa na kũndũ gũkũ nĩ kwega ndamahenirie ndĩrenda gũcoka cukuru Ĩĩ. na mũkĩndekere nĩndamũhũrire kakara kakakara ĩho ya kĩrĩa ya gwĩteithia ndamũtwaririe ũũ nĩgetha nyume Mm. na ndauma kũu ngĩona wĩra ũngĩ wa waigua kĩhũni thengethengera Aha, aya, wa- beba beba beba beba shukisha beba ĩĩ nĩndeteirwo wĩra nairobi kariũ bangi Aha. na Nda- ndagĩkorire nĩ wĩra wa waigua kĩhũni thenga thengera Gũkua. Ĩĩ, Okay. koguo nĩ ro- nda- ndandĩkirwo handũ kĩhandiwĩra-inĩ kĩnene Aha, gĩa kwendia irio aha. so rori cioka ũka offroad Yaani we nĩ ũkuĩte makũnia Nĩ yes ũkahuaga kĩhũni Ĩĩ. A- abo- abo tiga nyitĩrĩra hau angĩkorwo nĩ ũkuĩte makũnia na nginya gũkinya hau agũkinyĩtie nĩ harĩ gĩtũmi gĩa kũhe mũndũ mwĩhoko harĩa nĩgetha ngoro ĩyo ĩtũre muoyo don't give up Never say die. We are coming back. twacoka mwiroreri na ndungata ĩno ya ngai nĩ yakunda tũmaĩ rĩu ahote gũtũhe rũgano tũigue tũmĩrĩrie Yes. tuma harĩa hagũkua ikũnia yes ũkarĩhũra kĩande na, na, na, na reke ngwĩre Eh. rĩrĩa ndambire kuima ngorongo rĩ ndoka kairia nyone wĩra ũyũ wa gũkua rĩ nĩ ndambire ngĩhiti mũno na kũrĩma kũrĩmia kũrĩmia cibarũa kũhiti na kũrĩma yes koguo eh, rĩrĩ ndamenyeka rĩa kũina rĩ nĩ ndambĩte ngamenyeka hau kabere na kũrĩma koguo kũngĩoririo mũndũ ũrĩa ũrĩmaga wega mũno nĩ kweragwo jimi wa nyina wa njeri mami witũ wĩtagwo nyina wa njeri so nä ndambä te ngahiti må no na kå rä ma na nä ndarä maga na må rä mä re wega ä kå rä ma wega nä getha rä u njoke kuona wä ra Eh, Eh, ũyũ kũrĩa wa Korogoco. beba beba, Ĩĩ, eh. wa beba beba Mhm. na nĩguo ndonire wĩra eh, kĩhandiwea-inĩ kĩnene gĩa- gĩa gĩa kwendia irio kĩhũrũ cĩrũ-inĩ Eh. kĩnene so nĩ gũkaga ma- marori maya maraihu ũguo Eh, maturera ĩ maturera Mhm. maraihu rĩu tũka offroad okay no kairia menyere Mm. ndambaga ngaigĩrĩrwo itĩ mũtu wa kiro mĩrongo kenda ngehũra thĩ ũkagwa thĩ ũkangomera na rĩu anake mekwamba gũthekerera kairia Tondũ menyerete manjũkĩrĩria mawĩra maya tondũ ndimenyerete wĩra mũritũ mũno na nona ndakorwo nda- ndatiga cukuru Mm.

Mm, ndiũĩ mũno hihi we nĩ ũĩ kũhana ta rĩrĩa mũ- mũtumia at- e- e mũritũ nĩ athingagĩrĩria ihinda rĩake rĩa kinya rĩu ũguo noguo wĩini ũtindĩkaga mũndũ koguo na ndĩrĩa kũrĩa ngĩkua rĩ no ndĩraigua aca haha tiho batiĩ gũkorwo harĩ ũndũ ha- harĩ ũndũ hataroka ĩĩ harĩ ũndũ hataroka so nĩ ndirikanaga eh, tondũ twarĩhagwo na mũthenya ndarĩhwo mũthenya ũmwe niĩ nĩ ndorire matigirwo makĩnjetha Kĩnambia ũkiumĩria. ĩĩ ngiumĩria ngĩigua aca ndirenda na tondũ baba akoragwo eh, kũndũ gwĩtagwo kawangware handũ hetagwo kwa ng'ang'a ndorire ngĩthiĩ kuo ngĩmwĩra niĩ baba nĩ nyendaga kũina na rĩu rĩ nĩ ndaigua wĩra ũcio nĩ wanditũhĩra ndamba gũcoka mũciĩ koguo ngĩcoka mũciĩ ndacoka mũciĩ ngĩthiĩ na mbere na kũrĩma no bahati njega ya ngai kanitha wakwa ndathomaga kanitha wa, wa, ona thaa ici thomaga kanitha wa ACK Oh, wow. rĩrĩa ndĩ mũciĩ rĩrĩa ndĩ gũkũ Nairobi ngathoma kanitha wĩtagwo Christ King Assembly wa Reverend ND Gĩthuka Okay. so kũrĩa gwitũ gĩcagi kanitha wa ACK rĩ nĩ nĩ ndarĩ mũyuthi mwega na nĩ ndainaga nĩ manyendete mũno sub chief no ngai nĩ acokire akĩmwambararia agĩtuĩka chief by then yarĩ sub chief akĩkenio nĩ ũini wakwa mũno na rĩu rĩ eh, imwana ciake ndiendaga hĩndĩ ĩmwe cikaina no nacio igakorwo itirĩ na ũhoro ũcio Mm. so rĩrĩa akĩnjoya agĩkenio mũno nĩ ũrĩa ndĩraina akĩaria na andũ a kanitha akĩmera mũyuthi ũyũ witũ ena kĩheo Oh, Sibu nĩ kũhũthĩkaga. yes Aha. akĩhũthĩka Mhm. akĩrũgama nani akĩarĩria andũ Mhm. nake baba akĩmobilize mabest Mm. make tũgĩkorwo na fundraising kanitha-inĩ witũ wa ICK Kariaini Mhm. na makĩhe ngiri mĩrongo ĩtano na mũgwanja ngiri mĩrongo mũgwanja ĩtano na mũgwanja hĩndĩ ĩyo nĩ ngiri igĩrĩ na ithano yes nĩ mbeca nyingĩ na mak- na ngũ- ngĩkorwo na bahati kanitha-inĩ witũ rĩ nĩ kwarĩ na mũndũ wainaga no nĩ ahurũkire wĩtagwo njoroge wa mũigi makĩneana moko-inĩ make akĩndehe nairobi andehe nairobi akĩnyonia kũrĩa kwainagĩrwo Na rĩu thabarĩ yakwa ya kũina ĩkĩambĩrĩria hau ngiri igĩrĩ na ithano thabarĩ yakwa ya kũina ĩkĩambĩrĩria hau na ciaikarire mũno m- mwanake ũcio agĩcoka agĩpass na he hĩndĩ he hĩndĩ he- tũgĩkinya- nĩ tũgũkinya he rwĩmbo nĩ nyinaga rwĩtagwo nĩ kaba kwendwo nĩ ngai Na rwĩmbo kwendwo rwendete mũno. rũtathiraga Ĩĩ. rwĩmbo rũu history yaruo yumĩte ikuũ-inĩ

agĩkua nĩ ndarĩ my brother twendanĩte mũno nake nĩ gwakinyire hĩndĩ agĩkua nĩ ndarĩ na my dad ndendete mũno nake agĩkua nake ũyũ watuĩka my dad thĩinĩ wa rwĩmbo rĩ nake nĩ athiĩ nake nĩ akua mũndũ ũrĩa warĩ mũrata wakwa wa hakuhĩ rwĩmbo-inĩ atĩ ndoka kũina ngiri igĩrĩ na ithano twambirie nake kũina Eh. koguo twathiaga tũkendia CD ĩmwe yake tũkagayana 50-50 Na nĩ akũnyita twendia yakwa wega. ĩĩ nĩ anyita wega ĩtagwo Sami Njane Ainaga rwĩmbo rwĩtagwo harĩ ũndũ kenagia ngoro yakwa kamĩige kenete ĩgatheũka kwaga mũnyaka thĩ ũcio ti ũhoro ndigai kwa baba rĩa tene na tene nake akĩndiga koguo ndeka mathabu ma andũ arĩa manguhĩrĩirie othe nĩ makuire nĩkĩo gĩatũmire nyine nĩ kaba kwendwo nĩ Ngai tondũ mũndũ no akwende acoke akũmene ũguo kana akue. Kwoguo thabarĩ yakwa ya kũina yambĩrĩirie ngiri igĩrĩ na ithano. Nĩho ndarekondire rwĩmbo rũrĩa rũtũmaga njĩtwo Cibica. Andũ hihi nĩ moragia rĩtwa Cibica rĩaumire kũ? Mageciria nĩ rwĩmbo-inĩ rwa Ndadu wa Power handũ njugaga ngĩcibicaga. Njugaga nĩ gũcibica niĩ. Aca tiho rwaumire. Nĩ ndainĩte rwĩmbo, ndateithio nĩ andũ a kanitha-rĩ, ndainire rwĩmbo rwainagwo Cibica igũcibica tũrũgĩre Mwathani. Gĩtũmi nĩatũmbire tũkĩmũgocithagie. Koguo rwĩmbo rũu nĩruo rwatugire njĩtwo Cibica. Cibica. Ĩĩ. Mhm. Koguo thabarĩ yakwa ya kũina yambĩrĩirie ngiri igĩrĩ na ithano. Okay. Ndaina ngĩgĩkĩra tũkaceti, Mm. ngĩhũra kĩrĩthio haha, Mhm. ngiumagara ngethere. Kumagara. Ngethere. Na he- Koguo ah. koguo ndambĩrĩirie ngiri igĩrĩ na ithano. Hĩndĩ ĩno ũraimagara rĩ, andũ nĩ Mm. marakũmenya kana marakuoya atĩa? Wa mbere ndiũĩkaine. koguo ndathiĩ kũina rĩ Nĩ kwĩ introduce. nĩ kwĩ introduce wathiĩ ũkorio wĩna karĩa ka- ka heneri wa werũ kainagwo kainagwo nĩ ngiraga ngaita maithori wĩna karĩa ka mũtara wĩna karĩa ka mũigari ũkorwo nĩ hinya no ũgathiĩ ũgacemania na mũndũ agakũiguĩra tha Ĩĩ. rĩngĩ ndekũgũra nĩ ũrĩa ũinĩte na mũno twagũragĩrwo mũno nĩ- nĩ- nĩ- nĩ atumia Mm. kaingĩ mũno amarika ma aciari aitũ Ĩĩ. arora kamwana gaka ũrĩa karaina agakagũrĩra rĩngĩ ti ti rwĩmbo aigua Nĩgetha rwĩ kone rũkari Mm. no nä kamwana gakaiguä ra tha Eh. agakagå rä ra nä getha kona gä a kå rä a so ngai agagå teithia kendia twä rä å kona gä a kå rä a true. o å guo å guo na ngĩikara o ihinda inene itanete mbia cia kũina rĩngĩ kuma ngiri igĩrĩ na ithano ngiri igĩrĩ na inyanya nĩguo ndahotire ku- kuona tũbeca tũngĩ Okay. ngĩina rwĩmbo rũngĩ rwaugaga rĩu ngũtumithia mĩbuto mĩarie mĩarie Nĩ amu mũthenya wa inoro rĩakwa wĩ hakuhĩ. Na rũhutie, rũhutie, na tũkĩranya kana, ai, ndĩrona ta anorete, no reke rũhutie. Nĩguo ndainire rwĩmbo rũinaga, rĩu ngũtumithia mĩbuto mĩariĩ mĩariĩ. Nĩ amu mũthenya wa inora rĩakwa wĩ ikuhĩ. Kũnora, no, nĩ kĩoneki, kĩoneki warĩ nakĩo. Ĩĩ, ndiaragia ũhoro wa kũnora mwĩrĩ. Yes. ndaragia horo wa kunora muhuko aha tondu ndekaga mathabu ngona mundu murathime ta riu we ri no no no ngihakania andu thiu tu ni urauga mundu ucio ndeyagitie Mũthuthuria so agĩthika nĩ nderiragĩria ngai akandathima Mm. Ona- ona he kĩbungo kĩu gĩtanathira njugaga ndure kahakĩtwo maguta rita ng'ima Mhm. tondũ ndacũthagĩria ngona mũndũ mũrathime Yes. ona umĩte na toro ũguo ona angĩyoga maitho tu Mm. kana ona age kwĩyoga maitho Mm. nĩ ũkuga mũndũ ũyũ ndeyagĩte ningĩ ona mũndũ mũrathime ngoro nĩ ihoragĩra ini mũndũ nĩkorwo no horeru wĩho ini ta rĩu mwerekeri witũ ũyũ ũratoya thinema Eh. kũmũrora gĩthithi tu Aha. nĩ ũrona mũndũ ũcio ena indo ciake Mũndũ ũcio etagwo etagwo- beni ngũrũri Aha. nĩ ũrona mũndũ ũcio ena indo ciake akahorera Ĩĩ, nĩ mũndũ mũhoreru Ĩni. nĩ mũndũ ũtaratĩrĩria kũrĩa no Ai. atĩrĩirie hihi Ĩĩ, nĩ nĩ tondũ- kwenda. Ĩĩ, nĩ- ĩĩ, nĩ kwenda na kwĩhinga na kwĩhinga Ũguo nĩkĩo gĩatũmire nyine ngũtumithia mĩbuto mĩariĩ mĩariĩ nĩ amu mũthenya wa inora rĩakwa wĩ hakuhĩ, mũthenya wa gũtherema gwakwa, Mm, true. tondũ nĩ ndarĩkĩtie kũmenya o hĩndĩ ĩyo tene hinya wa rũrĩmĩ Yes. hinya wa rũrĩmĩ hinya wa rũrĩmĩ rũrĩmĩ rũu rwaku nĩ rũkuĩte kĩrathimo na rũgakua kĩrumi Ũraigua mwĩroreri? na nĩkĩo gũkoraga atĩrĩrĩ mwĩroreri ũngĩruma mwana waku ũmũgeke nĩ agatuĩka kĩu augire na kaingĩ aciari tene nĩ waiguaga mũndũ agĩta mwa- agatũkũra etite mwana wa mbũri Yes. na nĩ waya rĩu mararĩa mĩraa Mwana ũrakora mũndũ hĩba kanua ararĩa mĩraa ũguo ta mbũri nĩkĩria etirwo Ĩĩ, mwana ũcio akorwo nĩ nĩ taga mwĩhoko yes na niĩ nĩ ndacenjirie tarĩu ngai nĩ andathimĩte akahe mũtumia ũmwe Amen. na tũhĩ twĩrĩ Mm. na nĩ nĩ ndĩtwĩtaga millionaire rĩu kamwe ndĩgetaga millionaire karanja kau kangĩ geta millionaire Ũgakarathĩra. rara Ĩĩ, ndĩ- kaigĩrĩire moko Ĩĩ. ngakarathĩra Ĩĩ. kĩrĩa gagatuĩka Oh, yes. nĩ kũmba Mm. hĩndĩ ĩrĩa ngai ombaga thĩ ĩno na igũrũ Mm. ĩno ya ti- ti- ti- ti- ti- ti ndwa nyitithanirie Nĩ nĩ kuuga augire. kuuga augire Nĩ kũgĩa. akĩũmba Yes. no rĩrĩa gwakinyire kũmba mũndũ amũmbire na matoro Mm. agĩcoka akĩmũhuhĩrĩria hinya Mm. ũhai muoyo ũrĩa warĩ thĩinĩ wake Mm. ũguo akĩgaithia mũndũ nginya kũmba Mm. ũguo rĩ nĩ wega mwĩroreri kũhũthagĩra rũrĩmĩ rwaku kũmba Tondũ- ona rĩrĩa ũtarĩ Mhm. ugaga "Ah, na ndĩ na mbeca Nĩguo. no kũrĩa citigĩtie hanini ikinye Yes. ĩĩ wĩrathagĩre maũndũ tondũ mega twĩragwo tũhana ngai yes ĩĩ koguo thĩinĩ witũ rĩ kwĩna hinya wa kũmba Oh, yes. koguo mwĩroreri wakwa Mm. we ũrathimitwo nĩ ngai na ciana Mm. ambia gũciũmbĩra Mm. ambia gũciĩta mamilionea Mm. ambia gũciĩta mabilionea Mhm. ambia gũciĩta kĩrĩa cie- wendaga cigatuĩka Mm. okorwo mwana wendaga agatuĩka pilot Mm. ambia kũmwĩta pilot Mhm. okorwo wendaga agatuĩka engineer Yes. ambia kũmwĩta engineer Ĩĩ. ambia kũmũkiriĩtĩra kĩu ũrenda agatuĩka Aha. tiga kũmũruma tiga kũmwĩta ng'ombe nĩ amu nĩ agakĩga tayo Okay, create in the Tiga- spiritual, Eh, ge- ki manifest in the physical. yes tiga kũmwĩta nũgũ ambie kũrũga kuma haha nginya harĩa ona o- ahikania kana ahika akarũga kuma Yeah. mũciĩ ũyũ nginya ũyũ nĩ kĩrĩa wamwĩtire True. tiga kũmũruma makĩria mũno mũrathime Tondũ ciugo cia mũciari nĩ irĩ hinya. nĩ irĩ hinya mũno ciugo cia mũndũ wothe nĩ irĩ Eh, hinya mm. onawe Yes. ambia kwĩrathĩra Yes. Eh, we wĩ hau na nĩ ũhinyĩrĩrĩkĩire ambia kwĩrathĩra positive ambia kwaria positive tiga kwambia kuga ndĩ na thĩna Ĩĩ. ambia kuga rĩu nĩ ndongete ona Yes. maandĩko nĩ maugĩte ũguo Mm. arĩa athĩni rĩu nĩ mauge Nĩ atongu. nĩ atongu Oh, yes. yes Arĩa Na arĩa- ahinyĩrĩrĩku. Ĩĩ, arĩa arwaru nĩ mambie kuga Nĩ ahonu. nĩ ahonu kũngĩkinyĩra wĩ hau rĩngĩ wĩna mũrimũ ũrakũhatĩrĩria ambia kuga nĩ ũhonete na thĩinĩ wa rĩtwa rĩa jesu ciugo icio nĩ ikũhaana Amen. koguo rĩrĩa ndamenyire ũguo nĩguo ndainire rwĩmbo rũu rwĩtagwo rwĩtagwo ngũtumithia mĩbuto mĩarie Mĩarie mĩarie mĩarie. Ĩĩ. na rĩrĩa ndonire ciugo ici kaĩ baba atanacigua Mm. ngĩcoka oho rĩngĩ Oho rĩngĩ. thĩinĩ wa albamu ya ndadu wa pawa rĩ Mhm. rwĩmbo rũrĩa rũtongoretie ti ndadu wa pawa rũrĩa rwatongoretie Okay. rwĩtagwo siku yangu imefika he

Rĩtwa mu dos dos. Rĩu rĩ nĩ kwĩrathĩra. Kwĩrathĩra. So ngwĩciria Ngai akĩrora akĩona na mwanake ũyũ wakwa ena imani, Akĩona ena mwana ũyũ ena kaũndũ, wĩtĩkio. ena Nĩ ombire rĩa mbere akiuga nĩ nĩ- nĩ ambĩtie gũtunguha Eh. mĩhuko. Ehe. Nĩa- Nĩauga ningĩ ihinda rĩakwa nĩ ikinyu. Mm. Akĩndathima na rwĩmbo rwĩ thĩinĩ wa wa albamu ĩyo.

Ĩĩ, ndanaigua andũ manandutĩra wĩira mũndũ athiĩ- athiaga interview agathiĩ akĩgocaga ngai na ruo Aha. agathiĩ ahĩtũkĩte Aha. koguo rwĩmbo rũu rũgatuĩka Amen. kĩrathimo kũrĩ andũ aingĩ Aha. koguo ndandua power nda- ndaina gũtumithia mĩbuto mĩerie mĩerie ngiri igĩrĩ na inyanya Mm, ngiri igĩrĩ na ikũmi ngĩina ndandua power mm, na no nyende gwĩkĩra eh, mũ- mũndũ wĩ hau na no wende kũina Mm. kana mũndũ wĩ hau ũrauga- ũraiga biacara yes. hihi biacara ĩyo no ũmĩige yage gũpikio rĩmwe Mm. hihi rwĩmbo rũu no rũine na rũtipiki o rĩmwe Aha. tondũ nĩ ndĩrenda ndua power 2010 20 eh, 2010 ndũgĩikara 2010 ndũgĩikara 2011 2012 nĩguo mweri wena rwambirie kũmenyeka Aha. ona no- nĩ rwaikara mĩaka ĩrĩ mĩaka ĩrĩ Ĩĩ. ũkirĩte ki rũkirĩte ki Mm. koguo ndũkanorwo nĩ hinya we ũigĩte biathara na ĩkaga kwamba gũpiki ihinda rĩrĩ Mhm. o biathara ĩyo Yes. ngai no atũme ĩrathũke Aha. na ĩgũtue millionaire

eh, CD yakwa ũrĩa ndaneire rĩ nĩ ahũthirie akĩmĩte dustbin-inĩ rĩu agĩetha kĩndũ akĩmĩkora akĩmĩgũthia gũthithia akĩmĩthikĩrĩria akĩhũrĩra thimũ akĩnjĩra nĩ ndona CD yaku ĩtetwo handũ na nĩ ngũgũ promote koguo nĩ njokagĩria gatonyo wa mbũgua ngatho mũndũ ũkũmuona ũmwĩre nĩ ndĩmwendete na nĩ ndĩmũcokagĩria ngatho na nĩ ndambũraga ngatho icio nĩ cia gatonyo wa mbũgua Ĩĩ, nĩ anyitĩrĩire mũno Aha. nĩ anyitĩrĩire na njĩra nene Aha. Agĩĩthakĩra rwĩmbo rũu. Na nĩ anjĩraga akiuma-rĩ, Wow. nĩ maacemanirie na mwanake mũrata wakwa mũno nake wĩtagwo DJ Dolls. Aha. Akĩmwĩra, he ga CD ndatiga hau metha-inĩ, ta thiĩ ũgathikĩrĩrie. Ĩĩ. Nake DJ Dolls agĩgathikĩrĩria. Nake agĩgatindĩka. Aha. Oho nĩ ndacemanĩtie na mũndũ ũngĩ wĩtagwo Ribari mwenyewe. Aha. Nake akĩndindĩkĩra rwĩmbo rũrĩa. So, Ngai akĩmahũthĩra. Mwĩroreri wakwa, no ũraigua atĩ Ngai no ahũthĩre mũndũ. Nĩ ũraigua he andũ mahũthĩkĩte. Thĩinĩ wa mũtũrĩre na ũini wa Mister Jimmy Cibisa Daddy wa power atĩ Ngai no ahũthĩre mũndũ akũrute harĩa ũrĩ agũtware level ĩngĩ. Arakuura tũmaĩ twa ndimũ nĩ gũka okĩte. Tocoka mwĩroreri, na nĩ njũĩ nĩ ũraigua wĩira ũcio wa ngoro ũgĩkũmĩrĩria na ũkaigua nĩ ũkwenda gũthiĩ na mbere. Mhm. Na nĩ twacoka twĩ haha. Yes. Tu- tu- tu- Tũgũkinyĩtie handũ ndu hapa. Tũgũkinyĩtie handa Na ndu Ngai hapa. Ngai agĩteithia rwĩmbo rũu ũkĩneneha na mũtũrĩre ũgĩcenjia. Koguo rĩrĩa harĩa ndo- ndo- ndorũragia gacindi na karĩndiũ rĩ, rĩu ndauma rĩndiũ ya gũ- wa- ya kũrũria na rĩndiũ nĩ ndakinya level-inĩ ĩngĩ ya atĩ nĩ rũrenderio nduka-inĩ Aha. Tondũ Yeah. tũkinyire haha rĩrĩ, Eh. aya nĩ mahũthĩkire Ĩĩ. a mĩtambo, nĩ marũthaka Gatonya wa Mbũguo Ĩĩ, na Divali Divali mwenyewe mwenyewe, DJ na Dolls DJ Dolls. na atangathi angĩ aingĩ na mamũkĩre ngatho. Ĩĩ, mamũkĩre ngatho nĩ ndĩmendete na Yes. ndĩmacarutaga Mm. nĩ rwahũrwo nĩ rwamenyeka koguo nĩ rwambia kwendio matuka-inĩ nĩ rwambia nĩ- nĩ- Ngai- ngai nĩ andeithia rĩu hĩndĩ ĩyo naguo gũgĩkorwo nĩ hĩndĩ ĩrĩa twe- twathiaga ka- ĩ- kĩndũ gĩtagwo kakara kakara nä gwä kä ra ngari rwä mbo igå rå ĩkaumaga rĩkĩendagia koguo nĩ ndagia tũkari tũigana ũna twa kwendia onokorwo nĩ gũkombora ndakombora rĩ Aha. nĩ- mũtũrĩre nĩ wambia gũcenjia nĩ wambia gũcenjia nĩ wambia gũcenjia tumire he ikunia Yes. akĩhũnĩra ikunia na kogwana Yes. ikunia kiro Ĩĩ, naite ĩĩ. rĩu twambia gũkombora tũkari Ĩni. ithiĩ ti ngai ũcio nĩ ngai Aha. mwĩhokeku Gwathiĩ ũguo nginya nda- Ngai ateithia ndahota kũgũra gakwa nako Aha. kaingĩra kambia kwendia. Aya nĩ ũgũria kanyamũ? Ĩĩ, Aha. mũtũrĩre nĩ wacenjia Okay. gwitũ cuma ĩrĩa yarĩ nene yarĩ yarĩ hũma rĩu nĩ gwacenjia nĩ kwagĩa kĩndũ kĩna magũrũ mana Na tarimbo yarĩ ũma na tarimbo ya kwenja marima. Hey, maũndũ nĩ mambia gũcenjia Ĩĩ. ũguo ũrĩa ngwenda kwĩra mw- mw- mwĩroreri wakwa gũkua ngoro nĩkĩo kĩambĩrĩria gĩa kĩnyamarĩko Kamũira rĩngĩ. ũngĩkua ngoro nĩkĩo kĩambĩrĩria gĩ kĩnyamarĩko tondũ rĩrĩa wakua ngoro rĩ ũtiganagĩria ũndũ ũrĩa mu- uma mwega Yes. watigana na ũndũ ũrĩa mwega worwo nĩ hinya na rĩngĩ ũndũ ũcio mwega rĩ ũgũtigĩtio hanini Ũhĩa. nĩ kumĩrana Ehe. nĩ kumĩrana nĩ irima ũkwenjaga he gũtigĩtie o- o inji ĩmwe maĩ Maĩ mathoke maume. maĩ Rĩu mathoke wateanĩria. wakua ngoro wenjete biti mĩrongo ĩna ũtigĩtio hani ũgũthe kahiga maĩ mathothoke wĩtũrĩre na gĩkeno Na he mũ- he andũ ũrarĩria. Ĩĩ. He andũ koguo ũrarĩria. ndĩrenda gũkwĩra atĩrĩrĩ mwĩroreri gũkua ngoro nĩkĩo kĩambĩrĩria gĩa kũnyamarĩka gwaku ndũgakue ngoro ona ciro wa mgp nĩ atwĩrire giginyana Kabisa. tu giginyana giginyana nĩ amu agiginyani nĩ megwatagĩra Kĩa kĩa hinya. hinya Aha. ũguo ndũkanorwo nĩ hinya Na- na- na by the way nona gũkua ngoro nĩ itharĩ itango mahũthagĩra Very true.

Eh, ndaina ndadu wa power kahinda kau ikomete ndakwiraga kuma 2010 2011 2012 kaere ni ndaugite ndikaina ringi ona no kwita koro yes ayo ni ndakwite ngoro ngauga atiriri nie haria ndakinya Mm. ndikaina ringi no nake ngai akahuthira andu o uguo ndirahuthirwo Oh, kumwariria yes. mundu ni ndirikanaga he hindi nyinite ndadu wa power ndahurirwo thimu ni mundu akinjira kana no njitikire anyandike wita wa wa kĩrabu rĩu nĩ tondũ ndakinyĩte mũico ngĩmwĩra ĩ nĩ ngũroka no itanaroka ngĩhũrĩrwo nĩ mũndũ aha akĩnjĩra a- o agĩthikagĩrĩria rwĩmbo Ĩĩ. akĩnjĩra ma we wĩ mũrathime wĩ mũrathime Ngai. yani ũkaiguaga nĩ mara discuss Ĩĩ. na kũu na atarengete thimũ Ĩĩ. ũrĩa nyinĩte wega Ĩĩ. ngĩgĩa hinya aha handå ha ndoke ngandĩkwo wĩita wa kĩrabu kĩrabu no rokire kandũ arokire ndiarokire ndarokire o kũharũkia kĩrĩndio gĩakwa Aha. ngiumagara ngĩthiĩ kwendia CD. Ngakara. Ĩĩ. Aha. na ngeragia gwĩka mathabu korwo nĩ ndandĩkirwo wĩita rĩ ona itarĩ ndamĩcama rĩ Ĩĩ, ma. hihi nĩ ingĩagũire magerio-inĩ njuge Ehe. atĩrĩ nyamũ ĩno ndĩrendia rĩ Nĩguo ma. ndũreke ninge kamwe to mũrugi rĩ no Ĩĩ. nginya arĩcama kĩrĩa areka Ĩĩ. atĩa no ngai rĩ akĩndeithia ndiathire so Wow. no nyende kũmĩrĩria mũndũ Yes. ndũkanakue ngoro Mm. ingĩakuire ngoro rĩrĩa ihinda rĩakwa rĩkinyi Mm. rĩrĩa ndigĩtio hanini ngũthe Mm. maĩ mathothoke Mathothoke. Ĩĩ, ndĩyonere Na nĩ ma- mwago. Na nĩ mathothokire. Ĩĩ. Eh, nĩ ndĩraigua noguo. Ĩni. Mathothokire. mwana wa mũthĩni ũyũ nĩ mwaga he mũrata wa- wa- wa mũrata wakwa wĩtagwo Isaya na no Mm. mũrata wakwa Mm. wĩtagwo wĩkanyire nĩ Mm. ahũthĩrĩte gũ- ka slogan kau mwana wa muthini one mwago one mwago mwana wa ngai one mwago ateithike mwana wa ngai one mwago ate ukiaria uguo ni uramiriria mundu eh ngamwira ndukanorwo ni hinya mm. ni am utigaritie o hanini mm -hmm. mwana wa muthini mwana wa ngai one mwago kana mundu ugwiciritie kwiyika uru aigua ta maica makinyire muico ni marituhire uraigua kuria mundu aimite eh, wa mbere kwiyika uru ri taru mm. ungiyuraga ri mm. waruci guku thi na waruci matuini mm. tondu riria woraga we uraga

tiguo ndakĩinire rwĩmbo rũngĩ rwĩtagwo wina for sure you are the winner Jesu mwendwa wakwa gĩkeno gĩakwa ndĩ na wa gwĩtĩa nake na noho harĩ na rwĩmbo rwendetwo nĩ andũ rugaga mawĩko maku mwathani nĩ marĩ gĩtũmi magĩkeno kana kĩeha nĩ marĩ gĩtũmi na nĩkĩo ndigũgũtetia no ngũgocire ngĩmenyaga Imanueli ĩ Wow. hamwe naniĩ na ngai akĩrũteithia Wow. rũgĩka wega Wow. Rũ- ndauma hau ngĩina nĩ kaba kwendwo nĩ ngai Aha. na nĩ kaba kwendwo nĩ ngai nĩ nĩ ngũmũtarĩirie o Ĩĩ. harĩa kĩambĩrĩria Ĩĩ. ngakwĩra harĩa ũraumire Ĩĩ, true. ngakwĩra ũraumire gĩkuũ kĩa my mam Ĩĩ, true. gĩkuũ kĩa my dad Ĩĩ. kĩa my brother kĩa my mũini Andũ mũra- akũroraga igũrũ. andũ ndoro- ngũroraga Andũ igũrũ nĩ makua. ĩĩ nĩ makua Watigwo tu na Ngai. ndatigwo tu na ngai na nĩkĩo ndainire nĩ kaba kwendwo nĩ ngai tondũ mũndũ onawe no akwende acoke akũmene o ũguo Mm, o ũguo Ĩĩ, tũgũthiĩ. mũndũ no akũrore ũguo rĩngĩ aronete wĩ mũcuku rĩngĩ arakwendete nĩ ũthaka Ĩĩ, nĩ ũrĩa ũthakarĩte ũrũgamĩte ũguo wĩ mwerũ taĩri-inĩ wa mci ngai nĩ agũteithĩtie kaĩ ta gũbiga iti nĩguo ndaiguire njigua yagĩtwo taĩri-inĩ wa mci ũcoke ũthiĩ ũkurumane na nduthi

kĩehere Akũmena. akomena Yeah. no ngai Yeah. akwendete rĩrĩa wĩna mbia Yes. rĩrĩa wĩ mũthaka Mm. rĩrĩa ũhatĩrĩkĩire wĩna ndwari rĩrĩa ũkinyĩte mũico ngai akoragwo akwendete ngai ndatwendaga nĩ nĩ kĩrũgamo kana nĩ True. nĩ kĩng'otore True. ngai akwendete o ũguo ũrĩ Mm, so mũndũ no akwende coke akomene o ũguo rĩngĩ aronete wĩ mũthaka one hihi nĩ wa chapa true. kana hihi arakwendete nĩ tũbeca Mm. ũthiĩ ũguo ũtahwo Mm. igĩrwo ũtahwo True. atigane nawe no ngai akwendete rĩrĩa wĩ mũthaka Oh, wow. rĩrĩa wĩ mũcong'i rĩrĩa wĩ na mbia Mm. rĩrĩa ũtarĩ rĩrĩa wĩ mũrwaru mũno wĩ gĩtanda-inĩ Mm. atĩ ũtigĩtio hanini ũkue ngai akoragwo akwendete Na twĩragwo we na are rĩrĩa wĩ na- fearfully. wĩ na ũgima wa mwĩrĩ fearfully and wonderfully Mate. ithuothe yes gũtirĩ andũ gũthutũkania ũka na ũ yes na ha- he rwĩmbo rwakugaga atĩrĩrĩ Mm. maimwo yes Tũtwĩre ũhoro wa rwĩmbo rwa Ĩ, maimũ. ndaima ndaima ah, nĩ kaba kwendwo nĩ ngai nĩguo rĩu ndokire ngĩina maimũ mũndũ wothe onaga maimũ ndonaga maheo ona nĩagaga kuona maingĩ ngai wake amwĩkĩire ngoro kwĩrirĩria gĩkĩ na kĩrĩa kaga thayũ ngai ekũiganĩra ngoro yakwa ĩihũre thayũ yes rĩu mũndũ wa thĩ rĩ kaingĩ nĩ aroraga moimũ rĩngĩ ũgateithia mũndũ kwa ihinda inene ũkamũguraria o hani na wamũguraria ona ũtekũmenya rĩngĩ ona ndũna notice akariganĩrwo nĩ maũndũ marĩa mothe agwĩkĩ wamwĩkĩra akaririkana o kau koru Yes. ona akĩgana arĩganaga arĩini wa Eh. nĩ anjĩkire ona Anjĩkire. no ndangĩtara atĩ rĩngĩ nĩ wamũigĩte gwaku True, ta mwaka mũgima true.

aga kwika maundu maingi matari ngai mataha- matangi compare na kaundu kau kanini Oya. wagi urenda Ura complain. Ĩĩ. koguo rĩ nĩkĩo ndainire mũndũ wathionaga o maimwo ndonaga maheo That is a no powerful song. tanatara maimwo Mm. ambagĩrĩria na maheo Nĩgetha ngoro yaku ĩgĩe na ngatho. Ĩĩ, na tondũ tũhana ngai rĩ kawaida rĩ ũngĩ ingĩũka harĩ airini rĩ ũngũrĩre kagitarĩ nguo niĩ ona gũtirĩ ũndũ weka rĩ ĩ ona ndinagũcokeria ngatho ona ti ti tondũ weka hĩndĩ ĩngĩ ndũgatindanĩra na ndũgatinda ũkĩ Hĩndĩ ĩngĩ ndingĩgũra. ndũngĩtinda Ona ũkĩngũrĩra cai. ona gakangiunĩka kana ona cai ndũngĩngũrĩra tondũ ndirĩ ngatho Ndũrĩ ngatho. ũguo nake noguo ngai ahana angĩkorwo wĩra waku tu nĩ gũcomplain thikũ ici andũ matuĩkire ateti matetagia nginya ngai yani we utetagia nginya ngai waku nduri Nĩguo- nĩguo ngatho ũhunjagĩria mũno mũno sana riu ri riria wathii kwi ngai ri ambaga ukamwira baba Mm. ni wega Mhm. ni uhete ugima wa Oh, yes. mwiri ni uhete indu nginya gukoma ni kiama kia ngai Ĩni, indu ndikitie kumenya nona guthii bata nona guthii ĩni, bata ĩni. ni kiama kia ngai Ũtakĩrwo na mĩbira nona kuhota kũrĩa. kuria Mm, uguo mm. ndiä kana nä no niä ndä ndavugio nä tå marä ria Kwĩ ũngĩ ũtangĩrĩa

nä å ndä ragå tema na ngå tiga å gä toka å gacokeria ngai ngatho nä ndirikanaga ndä- ndä a friend wa wakomire thibitarĩ nĩ kũremwo nĩ gũthũkia rĩera gũthũkia rĩera kũrĩ andũ metaga gũthuria tondũ ũndũ ũcio nĩ wa kawaida Ĩĩ. ũndũ ũcio nĩ wa kawaida na- na- na nĩ healthy na he- he- he- he- he- he ndagĩtarĩ ũmwe wĩrĩga gũkarĩ tv-inĩ ĩmwe ya ici twendete akiuga mũndũ abatiĩ gwĩka ũguo maita mĩrongo ĩrĩ na matano o mũthenya. o mũthenya koguo rĩu no wambie gũtara ũtigĩtie maigana Ah. rĩu rĩ eh, mũndũ ũcio mũrata wakwa rĩ aremirwo nĩ- nĩ- nĩ gũthũkia rĩera eh, kũruta gas Okay. ĩrĩa yarĩ thĩinĩ wake ndekĩimba mũno na agĩkoma thibitarĩ na rĩrĩa a mĩhũrire ya imini ndore Eh. ha thimũ ciahũragwo nginya kwao gĩcagi halo mami Nĩ kwagĩrire. nĩamĩrekereria kwanza gũthanjaga ĩna mbia ndungu No we ũhũraga ũmĩhũraga ũkehũga ũguo twakũrie kana nĩwe ũkauga ĩ niĩ ti niĩ. Ii. Ĩ, na kĩu nĩ kĩama ũbatiĩ gũcokeria ngai ngatho ĩni no no na kũhota gũbucia ũguo nĩ kĩama kĩnene kĩa ngai ta wĩcirie ũngĩremwo nĩ gũbucia ũguo atĩ o ndomba yongeroka ĩgambĩte ritho ki ta wĩcirie gathima karĩa karehaga mata gaku ka kanua rĩ kangĩgeria kahũe akĩrĩ o gũkua ũngĩkua ta wĩcirie rĩrĩa tũhũthagĩra rĩa ngai Very na true. ndatũrĩhagia nĩkĩo ndainire mũndũ wanyu Mm. onaga o maimũ Mm. gĩbungo kĩa mũico nĩkĩo njĩraga mũndũ rĩrĩa rĩothe ũgũtũũra Mm. tuĩka mũndũ mwega Mm. mũndũ wĩ ngatho Mm. mbere ya gũtara maimũ ambaga ũgatara maheo Heo. ũkamba ũgacokia ngatho Mm. nĩ ndacokia ngatho airini nĩkĩ nĩ kanyamũ gaka ũraheire nĩ ndacokia ngatho ngai nĩ ũgima wa mwĩrĩ ũhete nĩ irio cia kũrĩa ũheaga Mm. rĩu rĩ ũcoke wĩtie wambĩtie gũcokia ngatho Yes.

Nĩ atĩ, o ũrĩa nguugĩte kĩa mbere, ndĩ na rwĩmbo rwerũ rugaga, rugaga, rugaga atĩrĩrĩ, Hutia, ngwĩra... hutia mũtambo-inĩ, hutia mũtambo-inĩ. O na he kĩbungo nyendete nĩkĩo Yes. ũraigua ngĩcokacokera atĩ Hutia. ndũgũkua, kiugaga atĩrĩrĩ, ngũtũũra thĩ ĩno ya Ngai nginya njiganie, niĩ ngakua nĩ gũkũra no ti kũrwara, na ndigakua ũguo, Aha. ngatiga ndegaĩra ciana ciakwa, Ĩĩ. ndige ndega

Rĩtwa rĩa Jesu ũguo nĩguo kũrĩ. Kwambia kwĩrathĩra, Oh, yes. kwambia kwĩrathĩra. Ũndũ ũrĩa ngwenda kwĩra mwĩroreri wakwa, ambia gũcenjia mũtũrĩre waku na mwarĩrie waku. Yes. Ambia kwaria positive thĩinĩ wa mũtũrĩre waku. Arĩria biathara ĩyo wĩ nayo. Mĩre biathara ĩno, wĩ gabiathara kanini. Yes. Rĩu nĩ ndakwarĩria ũthereme. Rĩu mĩ- ambia kũmĩta kĩhũrũ sale, ambia kũmĩta gĩ supermarket. we wĩ mũini ũrambĩrĩria kũina Aha. ambia ku- ku- ambia kuga nyĩmbo ciaku nĩ irathakwo Hey. rĩndio-inĩ ambia kwĩyona wĩ mũini mũnene Aha. ambia komba Yes. kĩrĩa ũkwenda gũtuĩka Oh yes. we mũrathime na wĩna ciana Mm. ambia gũciũmbĩra Mm. kĩrĩa ũkenda ituĩke Mm. ambia gũciĩta mamilionea rĩu Aha. ambia gũci- gũ- gũciĩta ma- mainjinia Yes. ambia gũciĩta marĩtwa manene Mapiloti. manene manene oko wendaga agatuĩka president Yes. ambia kũmwĩta president Eh, mũthamaki ũkahaha eh, mũthamaki. ũkamũrathima Yes. nĩ amu tũrĩ na hinya thĩinĩ witũ wa kũũmba. Ũndũ ũcio ũngĩ ngĩenda kũrĩkĩrĩria ngũkwĩra nĩ atĩrĩrĩ, gũkua ngoro nĩ kĩambĩrĩria gĩaku gĩa kũnyamarĩka. Ndũkanakue ngoro, ndũkanakue ngoro, Yes. ndũkanakue ngoro, Mm. ndũkanakue ngoro, Oh, yes. o rĩngĩ ndũkanakue ngoro. ndũkanakue ngoro Yes. ũguo nĩguo twarĩkĩrĩria Mm. atĩ ndũkanakue ngoro Yes. na ũkamenya atĩ nginya kuoneka haha gĩkĩ nĩ Nĩ kĩama kĩama Already kĩa ngai nĩ Ngai. aringĩte kĩama Yes. na

akĩrĩmagia Yes. rĩu nĩwe ũyũ Ĩĩ. eha agĩkũmĩrĩria Ĩĩ, nĩguo. ngai ena mũbango mwega waku o rĩngĩ ndũkanagerie gũkua ngoro ngakwĩra atĩ niĩ njĩtagwo Irene Worms na nĩ ndĩmwendete mũno subscribe to my YouTube channel etha Irene Worms go like my Facebook page Irene Worms and this is touching lives kũhutia mĩtũrĩre na kũhe ngoro thayũ